כלל ישראל גרייט זיך צו די יום טוב שבועות, מען ציילט ספירה, אנצוקומען צו זמן מתן תורתינו, און צו נאכאמאל הערן דעם אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ס'איז געווען א איד. רבי מאטיס וויינבערג איז געווען דער ברודער פון ברכת אברהם פון סלאנים, ער פלעגט יעדער זונטאג גיין נאך געלט שאפן געלט פאר א כולל אין ארץ ישראל. איין טאג איז אים א איד אקעגן געקומען מיט טענות, היי יתכן דו קומסט נישט ארויף צו מיר מיט געלט? איך וויל אויך געבן געלט. מסתם ווילסטו נישט קומען ווייל איך בין א מחלל שבת. האט אים רבי מאטיס געזאגט האסט א טעות, איך האב דיר פשוט נישט באמערקט, נעקסטע מאל איך קום, קום איך ארויף צו דיר. קיין ח ו איז ער ארויף געגאנגען, ער האט אנגעהויבן רעדן מיט אים האט ער געזען אז ער איז א איד א יודעי ספר, פרעגט ער אים ווי קומט צו דיר זאלסט מחלל שבת זיין? זאגט ער אים, הער איך בין געקומען קיין אמעריקע אין די ערלי ניינטין הונדרעדס דעמאלטס איז געווען מורא'דיג שווער יעדע פרייטאג האב איך פארלוירן דעם דזשאב און נאך א תקופה האב איך געזעהן איך וועל נישט קענען אויסהאלטן האב איך אנגעהויבן צו ארבעטן שבת נישט געהאט קיין ברירה האט ער נארמאל צו זאגט איך גיי מיר זיך נישט מיט דיין קייעך זאג מיר דו צו דו ווילסט היטן שבת זאג יא היטן שבת דארפסט נישט היטן שבת דו זאגסט דו ווילסט נאר די מצב לאזט נישט. איז אויב אזוי טוה וואס דו קענסט יא טוהן, קומסט אהיים מעריב קענסטו דאווענען, קידוש קענסטו מאכן, א ציגערעטל רויך איך נישט אינדערהיים, צופרי אז דו קענסט גיין צו די ארבעט מיט די פיס נעם נישט די טרעין, זאגסט דו ווילסט עס טוה וואס דו קענסט. דער איד האט מקבל געווען און פיר וואכן שפעטער איז ער געווארן א שומר שבת לגמרי, וואס איז דא געשעהן אין דעם מעשה? חזל זאגן, יצרו של אדם התגברו בכל יום ולעמל הקדוש ברוך הוא ועזר לו או יוכל לו. דא ליגט א מורא'דיגע נקודה, אז ווען דער אייבערשטער העלפט נישט א מענטש איז אפילו משה רבינו קען נישט עומד זיין מן האסון, און ווען דער אייבערשטער העלפט יא א מענטש איז אפילו א איד וואס איז משוקע אין די מ ט שער הטומאה קען ווערן א עומד מן האסון. דער יסוד איז א מורא'דיגע התחזקות, אונז לעבן אין א דור פול מיט נסיונות, און אמאל איז דא א מענטש טראכט זיך ווי איך גיי ווי איך שטיי דא נסיונות אזוי שווער, און ס'איז א זאך וואס איך קען אפילו נישט עומד זיין, ס'איז נישט מעגליך בכלל, במשך כל הדורות האט מען אויך נישט געקענט עומד זיין בנסיון אן דעם אייבערשטנ'ס הילף, און אז דער אייבערשטער העלפט קען א איד היינט אויך עומד זיין בנסיון אין וועלכע מצב ער איז נאר, די שאלה איז נאר וועם העלפט דער אייבערשטער, און די תירוץ איז. ווער ס'וויל נאר. דאס איז געווען וואס ר' מטות האט דעמאלס געזאגט פאר דעם איד, דו ווילסט טו נישט אמת, טו וואס דו קענסט יא, און די רגע דער איד האט געטון א קלייניקייט, ער האט אנגעהויבן, האט ער שוין באקומען סייעתא דשמיא, אז אין פיר וואכן איז ער געווארן א שומר שבת לגמרי. און לענינינו, ווען א איד שטייט אויף צופרי און ער זאגט, איך וויל זיך היטן די אויגן, איך גיי טון א משהו, ער מאכט צו די אויג, היינט, איך הייב אן, קומט אים מורא'דיגע סייעתא דשמיא צו קענען ממשיך זיין, דער טאג זעט אויס אנדערש, דער גאנצער לעבן זעט אויס אנדערש, און דאס איז וואס די תורה זאגט אנוכי השם אלקיך ואשר תוציאך מארץ מצרים, דערמאן דיך ביסט געווען אין מצרים משוק אין די מעמטער שער הטומאה, אבער איך האב דיך ארויסגענומען, ווייל ווען איך קום העלפן א איד קען ער זיין משוק אין די מעמטער שער הטומאה און איך נעם אים ארויס ווערט ער עומד בנסיון, איך בין דער זעלבער אנוכי השם אלקיך וואו היינט. איך בין גרייט צו העלפן יעדע איד וואס וויל נאר, מאך דיין קבלה וועסטו זען ישועת השם. גיב איר ווינטש פאר אלע אונזער צענדליגע טויזענטע צוהערער, חשובע רעדנערס און ספאנסערס א פרייליכן יום טוב, און אונז זאל מיר זיך ווייטער קענען האלטן פעסט מיט אונזער שמירת עיניים. אחרון אחרון חביב ווילן מיר זיך באדאנקן פאר די גיבור מיטארבעטער וואס לייגט אריין איבערמידליכע כוחות צוצושטעלן די שענסטע און די בעסטע עפיסאודס פאר גאנץ כלל ישראל, זאל זיי די אייבערשטער געבן די כוחות ווייטער אנצוגיין,